Dagban ni Wikipedia saha Dagban bilichinim yina ni bɛ ti duhi Dagban zuliya yɛtɔɣa zuɣusaa intanɛti zuɣu. Di zuɣu ka bɛ yina ni Dagban ni Wikipedia. Dagban ni Wikipedia saha nyɛla program shɛli din yina ni di ti wuhi salo binshɛɣu din nyɛ Wikipedia di ti bahi bahindi Dagban ni Wikipedia. Di bahi bahindi.
Din kpa talahi ni yi ŋun nyɛ ninvuɣ palli n-kari na Wikipedia zuɣu ni a ti tɔhiri sabira din kul kpa talahi ni a mi ti nyɛla ban yɛn tɔŋ kahigi di zaa ha ti ʒii ŋɔ puuni, Naawuni yi saɣi. Tɔbuɣu ti yi paya n-niŋ la Manua, ti di pun yɛn ya luɣ shɛŋa yaɣa pam ka ti ni tooi nya ti shɛhira nima kaman pɔhim zuɣu luɣ shɛli polo din mali yɛlimaŋli. Ban saɣi bi niŋ yɛlimaŋli ka ka ka daɣiri din ni, din nɔhi ti ni tooi zaŋ niŋ shɛhira, ti ni tooi lahi ti shɛhiranim bukunim puuni. Tɔ! Pumpɔŋɔ, ti yi pɛn zaŋla buku zaŋ ti ti shɛhira din pahi. Zuŋɔ ti yɛn bɔhinla lahabaya mali sabi bee lahabaya mali niŋ. A yi nya lahabali Dagbaanigu Kpiida zuɣu, wula ka a yɛn mali ni niŋ? A yi kana ti lihi pɔi ka a yɛn tooi mali lahabali niŋ a yooga browza a yɛn dihimi niŋ daging.wikipedia.org program ŋɔ maa nyɛla program shɛli din yɛn chɛ ka bihi tooi valigi Dagbanli sabbu Ka a yi ti bia taɣi bia eh, homework o ni tooi kpe intanɛt zuɣu bee Dagbani Wikipedia ŋɔ maa zuɣu nti bo baŋsim. Tɔ, shikuru bihi ban bɔhindi Dagbanli gba nyɛla bɛ ni tooi zaŋ li di anfaani ni karimbanim bɛn wuhiri Dagbanli bɛ nyɛla bɛ ni tooi zaŋ Dagbaani Wikipedia ŋɔ maa n-zaŋ wuhi karimbihi bɛ karinzɔna ni. Bakwai kam, Wikipedia karimba kuɣila nyɛla ban yɛn yirina tiivi teesa ŋɔ zuɣu nti lɛri salo baŋsim zaŋ kpa Wikipedia bɛ ni tuhiri sabiri di zuɣu shɛm. Kpaŋmi aman ka a ku miri a tiivi bakwai kam m-bɔhindi baŋsim shɛli din yɛn chɛ ka ti tɔhiri yɛligiri Dagbanli Wikipedia. Gbaami Dagbanli Wikipedia saha station ŋɔ zuɣu asibiri dali kam kuriga anahi yi ti yaɣi minti pihita. Dagbanli Wikipedia saha, Small Fund.
Amaraba Dagbanli Wikipedia saha puhiri so m-bɔŋɔ ka n zaŋdi mali tiraana luɣili kam zaa ha m-be. N yuli m-booni Alhassan Abdulwadud amaa Dagbanli Wikipedia zuɣu bɛ booni ma la Achiriba Tamsimli. Zuŋɔ yɛn zaŋ a n-chaŋ ti wuhi a ti ni yɛn niŋ shɛm tooi a di ku n-di vihira dini n-nyɛ, References, Dagbanli Wikipedia zuɣu. Tuuli ti mali la references zaɣi bɔbili ti ti yɛn ni kundi vihira di nyɛla ti ni yɛn doli so shɛŋa n tooi n zaŋ shɛhira shɛŋa ti ni mali n zaŋ n kpɛhi ti sabbu puuni. Tɔ ti be n niŋ zinchili ti kɔŋ guumi chaŋ n ti n kpɛ waa maa maŋmaŋ ninni. Ti ka ti yɛn ni shɛhira. Lɔ shɛŋa beni ka ti ku tooi zaŋli zaŋ niŋ shɛhira. Di puuni n-nyɛ social media nima kamani Facebook, WhatsApp. Kamani lɔ shɛŋa din ya maŋli dihibu m-pali viɛnyɛliŋga. Di nimaani ŋɔ ŋɔ a ti ku tooi yihi ti shɛhira nim zaŋ ku bukaata. Ti ni tooi n-nyɛ shɛhira lɔ shɛŋa dini n-nyɛ kamani TV station ni ti shɛŋa n-ti pahi magazine nima n-ti pahi ni buku nim puuni ni lɔ shɛŋa bee sabiri shɛŋa din sabi ka di nyɛ sonsabili ka di mi nyɛla din nyɛ yɛlimaŋmaŋli ti di niŋ ka ti ni tooi zaŋ n-zaŋ ti shɛhira. Ti yi kana n-ti n-yuli tinimaŋmaŋ ni sabi buku shɛŋa di nyɛla ti ni ku tooi zaŋ shɛŋa n-zaŋ n-ti shɛhira bee timaŋmaŋ ni sabi sabiri shɛli di nyɛla din ku tooi n-ti shɛhira. Di zuɣu ti kɔŋ guumi chaŋ ti yuli nyɛ nya wula ka ti lee yɛn niŋ n zaŋ shɛhira maa zaŋ pa pɔi ka a mi ti ni niŋ binshɛɣu kam zaaha shee a niŋla mali niŋ bɛ tuuli shee a accounts maa a na logili in dini n nyɛ kpɛbu to a yi kpɛ di puuni naagi ka a naan mali niŋ Ti kpami kadama ti ni yuun ni lo shɛli polo ŋɔ maa kamani Ghana nyɛla tiŋgbani shɛli din be Afirika wulingi luhili polo. Ti yi bɔri ni ti baŋ nyanya bini yɛli ni Ghana shiri bela Afirika wulingi luhili polo maa, ya ka ti yɛn nyɛ shɛhira na nti zaŋ sɔŋ ka di shiri wuhi kadama Ghana shiri bela Afirika wulingi luhili polo. Tɔ! Ti mi kana di pun mali la English. Wikipedia article To ti kpe lala dini maa ni, ti yi yuli din ni ti ni nya tuuli sabiri shɛli bɛ ni sabi maa, bɛ yɛli ni Ghana, officially the Republic of Ghana, is a country in West Africa. Di saɣiri wuhiya kadama kpɛŋŋo shɛhira shɛli bɛ ni zaŋ sɔŋ nimaani maa, di wuhiya ni Ghana shiri bela Afirika wulinpuhili polo, Afirika wulinluhili polo. ka ti n kpe laa shɛhira maa ni, ti yuli laa shɛhira maa a ni ku bɔri binshɛɣu nyɛla a yi kpe di puuni ni kamani ti ni kpɛri puuni shɛm ŋɔ. Kamani ti ni kpɛri puuni naa ŋɔ, ti ni ku bɔri binshɛɣu nyɛla di din pa zuɣusaa din ka bɛ booni URL. To ti n to n kɔpi la din ŋɔ maa bee ti ti yaali nimaani. Ti yaali nimaani. Zaŋli labina. Ti yi yaai li nimaani n-zaŋ li labi na, chɛ ka ti gbaagi ni ti ni zaŋ lala shɛhiri maa n-zaŋ sɔŋ maa wulimpuhili, Afirika wulimpuhili polo, Afirika wulinluhili polo dɛ. To ti yɛn zaŋla bini maa na ti zaŋ n-sɔŋ nimaani din ti ti soli kadama ti yi pa n-tooi n-sabi binshɛɣu ka n ti yɛn sabi niŋ ni. Ka ti naan duna zuɣusaa ŋɔ, luɣ shɛli nubili ŋɔ ni tiri ŋɔ, ti nya sait nimaani, to nimaani ka ti yɛn dihi. Pɔi ka a ti yɛn dihi la, kpaŋ amaŋ ka a zaŋ binshɛɣu din yirina ka a sabiri maa chɛ ka di chaŋ ti zani luɣ shɛli polo a ni ku bɔri luɣ shɛli polo dɛde a ni ku bɔri ni a zaŋ li n-zaŋ sɔŋ maa. To a yi kpe nimaani ti nya automatic manual n ti pahi ni reuse ti ni yɛn niŋ shɛli ŋɔ tuui ti yɛn niŋla automatic ŋɔ automatic maa a yi kpɛri pun di saha bin taai soli ni tin di yaagi binshaɣu la bee tin di kɔpu binshaɣu la ti zaŋ mili na ti sɔŋ kpɛ to di saha n nyɛ tin zaŋ na ti zaŋ sɔŋ ti zaŋ sɔŋ na binyɛri ti ni Generate, To ti yi dihi generate ŋɔ maa, di yɛn yela lahabali shɛŋa bee din ku yɛn zaŋla lala lahabali shɛŋa ti ni bɔri ni ti zaŋ zaŋ niŋ di puni maa, din ka bi ku yɛn zaŋ zaŋ n-kpɛhi di puni. To ti dihi generate maa, to ti nyɛ din yihi binshɛɣu zaŋ sɔŋ na. Saha di wali kadama binyɛri shɛŋa din ni ku tu ni ti zaŋ zaŋ n kpɛhiri puni maa, din ka ban pun niŋ li maa bi toli toli. To ti niŋ lala ka ti naan kana insert ka ti n dihi li di mi zuɣu. To ti yi dihi li zuɣu sa di pa wuhiya kadama automatic maa ŋɔ a dii paai n kpɛhimi maa din kpalim nyɛla ti yɛn zaŋ mi n zaŋ wuhi salo. To ti yi ni dihi zaŋ wuhi salo maa naagi binyɛri ti ni ti kpɛhimi lahabali jia lahabali jia maa nyɛla din yɛn waha kadama binshɛɣu shɛli a ni niŋ maa di din nyɛ shɛm n bɔŋɔ kamani so yi kana lala lahabali jia maa ku yɛn yuli ka baŋ a ni niŋ binshɛɣu maa ni nyɛ shɛli dizuɣu ti ni niŋ binshɛɣu maa nyɛla ti aadila kundi vihira dini nyɛ references maa so ti add la references ka ti sabili n zaŋ niŋ di puuni added a reference di saha tin taɣi taɣiri shɛli maa di nyɛla taɣiri shɛli din bi garisi ti yɛn n chami ka o baŋ ni tin taɣi taɣiri shɛli maa di bi garisi ti n niŋ la a naa ka ti naan zaŋ n wuhi salo kpalinkpaari saha ŋɔ maa ŋun yi kuli niŋ ti ni a di wuhi ni ti ni yi niŋ binshɛɣu maa di nyɛla din niŋ dede tɔ ti yi lahi kana ti ni di kpe shɛhiranim maa puuni bee ti ni di yɛn kpɛhi kundi vihira maa ti di nya ka di nyɛla zaɣ bɔbili tiri mali automatic ka mali manual ka naan che reuse. Ton puhi ti yi pɛn niŋ la manual tiri pun ya ya luɣi shɛŋa yaɣa pam ka tini tooi nya ti shɛhira nima kaman pohan zuɣu luɣi shɛli polo din mali yɛlimaŋli. Ban saɣi bi niŋ yɛlimaŋli ka ka ka daɣiri din ni, di nima ti ni tooi zaŋ niŋ shɛhira, ti ni tooi lahi ti shɛhiranim bukunim puuni. Tɔ! Pumpɔŋɔ ti yi pɛn zaŋla buku zaŋ ti ti shɛhira din pahi, ti mi kana binshɛɣukam ti yɛn niŋ ya shee ti niŋla mali niŋ. Ti kpuɣimi kadama kpe ka ti bɔri ni ti shɛhira maa ka di dɔni. Ti kpa n ni kpe ka ti bɔri ti shɛhira maa dɔni. Tɔ, ti ni bɔri ni di dɔni kpe maa, a ni kul leei niŋ shɛm nyɛla, so yiŋga maa n-kul nyɛ li, amaa taɣiri bilifu n-ŋɔ n-kul taɣi di puuni. Dizuɣu ti kul leei dila zuɣusaa, site. Ti yi kpe site maa puuni ma ti pun niŋ automatic ti yɛn niŋ shɛŋa nyɛla ti yɛn niŋla manual manual maa kana ti nyɛ bin sabi website news basics books journals ti yɛn zaŋ shɛli ti shɛhira pumpɔŋɔ nyɛla buku nim ŋɔ maa ka ti yɛn zaŋ ti shɛhira di zuɣu buku ka ti yɛn zaŋ n zaŋ ti shɛhira. Tɔ, a mi yi kpe bukunim shɛhira tibu maa puuni, bɛ yɛn bɔrila ŋun daa sabi buku maa o yuli, ŋun daa n sabi buku maa o tuuli yuli, o first name, o last name, buku maa di zuɣu ni nyɛ shɛli, buku maa title, ni ninvuɣ so ŋun daa zaŋ buku maa zaŋ wuhi salo. ŋun daa pabilishi buku maa, ni yuun shɛli buku maa ni daa n pabilishi n-ti pahi ni yuun n-ti pahi ni peeji shɛli puuni buku maa yaɣa shɛli polo a ni nyɛ la ashɛhira shɛli a ni yɛn zaŋ ti maa di gba nyɛla din yɛn beni ni luɣ shɛli polo bɛ ni daa n pabilishi buku maa luɣ shɛli bɛ ni daa zaŋ buku maa zaŋ wuhi salo dinnim zaa nyɛla din zaya ni a kpɛhi shɛli n-ti pahi ni ISBN di gba nyɛla din tu ni a kpɛhi shɛli. To ka di zaŋha n-kpa talahi, din kul kpa talahi maa kul nyɛla tuuli dina maa a tooi kpaŋ amaŋ ka a nya li viɛnyɛliŋga n-zaŋ kpɛhi di puuni n-ti a lahibali maa nyɛla din yɛn bee a kundi vihira maa nyɛla din yɛn kpe viɛnyɛliŋga. Amaa a ni tooi ku nya dimbɔŋɔ ni n zaŋ ha, di ka taali di yɛn chɛ ka a lahibali maa ka di kpe ma bee ka a shɛhira maa ka di mali yaa. Di mi ni tooi niŋ ka di nyɛ bansabili maa nyɛla zaɣ bɔbili. Bansabili la buku ŋɔ nyɛla zaɣ bɔbili. A yi yuli a nuzaa polo a ni nya bɛ ni niŋdi bɔɣisibila bee adakabila ka n wuhi kadama ŋun daa bɛ ŋun sab, eh, ban sag buku maa tuuli nir maa o deei o first name, o second name, ŋun pahi yim o first name, o second, di zaaha yi beni a nyɛla ŋun ni tooi n-nya li zaŋ kpɛhi. Di zuɣu ti yi kana nti yuli, eh, buku shɛli ni yɛn zaŋ ti shɛhira ŋɔ maa, ti yi yuli buku maa zuɣu ti ni nya kadama. Ŋun daa sabili nyɛla John C. Maxwell. Tɔ, lala buku maa ka ti yɛn zaŋ n-zaŋ ti shɛhira. Ka buku maa mi ka di zuɣu nyɛla Things Successful People Do. Di zuɣu ti yi yuli, ti ni nya kadama lala buku maa ŋun sabili maa ni nyɛ so m-bɔŋɔ, buku maa mi yuli ni nyɛ shɛli m-bɔŋɔ din ka ti yɛn zaŋ zaŋ ti shɛhira maa. Tɔ! Ti kana kpɛŋɔ bɛ bɔrila ŋun daa sabi buku maa o last name ka bɛ bɔra. Di sa Maxwell. to ti kpɛhi o last name maa naan to ŋun daa sabi buku maa o first name mi ka ti pɛ n kpɛhi ŋɔ din nyɛ John C to ti kpɛhi o last name ti pahi ni o first name ti pɛ n kpɛhila buku maa title Buku maa title nyɛla Things Successful People Do dini n nyɛ buku maa zuɣu ni nyɛ shɛli to din ka ti pɛ n kpɛhi luɣi shɛli bini bɔhi ni title maa

To ti kpɛhi naa pumpɔŋɔ ŋun daa lee zaŋla buku maa zaŋ wuhusiri ŋun daa lee pablishili to a ku vihi buku maa ni a nyɛla ŋun yɛn nyɛli tuuli maa tuuli yaɣali maa a ku yuli dinni a ni nyɛ ninvuɣu so ŋun daa zaŋ buku maa zaŋ wuhi salo di saha ti nyɛla niri maa kamani eh, ŋun daa zaŋla wuhusiri maa ŋuni n nyɛ joseph yuun shɛli o ni daa zaŋli zaŋ wuhi salo yuun shɛli din daa pabilishi ti ni yuli n-nyɛ nya. di daa nyɛla yuuni 2016 ka bɛ daa zaŋ li zaŋ wuhiri saha ka ti sabili kpɛhi lala bɔɣisi bila maa puuni tin kana kpɛŋɔ bɛ bɔrila di ISBN n pun yɛliya ka di binshɛɣukam zaa ha nyɛ talahi amaa a yi tooi kpɛhi di zaa ha Din chɛ ka alahabali maa kari n mali yaa luɣ shɛli polo bee buku maa yaɣ shɛli polo a ni nyɛ lala shɛhira shɛli a ni yɛn ti ŋɔ, tɔ din mi gba nyɛla bɛ ni bɔri shɛli. Buku maa kalinli shɛli a vihi vihibu kalinli bula ka a yɛn viigi ka nya lala shɛhira maa? Dinnim zaa nyɛla a ni tooi kpɛhi shɛli. To a yi tooi a yi kpɛhi ŋɔnim maa zaa naagi ka alahi kana, insect, ti nya insect dini n bɔŋɔ ka a dee a dihi nimaani to a yi kpɛ insect maa ti ni nya ka di gba yina n doya wuhiri kalinli tuuli ti ni di kpɛhi shɛli la di di nyɛla one a ti kpɛhi pahi yi di yɛn nyɛla two din ti pahiri ata laa ka di ku yɛn doya mali chana ka di dali shɛhira nim maa n piɛli n sɔŋ shɛm tɔ ti yi kpɛŋ ŋɔ shee ti lahi zaŋ wuhi salo di saha bɔkati niŋ maa ti ni niŋ shɛli maa nyɛla ti n pahila kundi vihira added a reference ka ti lahi sabigi zaŋ kpɛhi lahabali jia maa puuni added a reference ka ti sabi zaŋ kpɛhi lahabali jia maa ni to ti zaŋli zaŋ kpɛhi lahabali jia ka ti bahi n dihi zaŋ wuhi salo to ti n kpɛ di puuni ni saha di wuhi ka dama ti ni niŋ niŋ hin shɛli maa din ka ti zaŋ zaŋ wuhi salo maa ŋun kam bɛ dunia luɣuli kam zaa ha ka lahi kpɛ Dagbanli Wikipedia zuɣu Ghana atikili maa ti o nya kadama ti ni taɣi taɣiri shɛlɔŋ maa ka di yina nimaani. Tɔ! Ti niŋ automatic ka niŋ manual. Ti pɛn niŋ shɛm nyɛla din tooi niŋ ka a di ti shɛhira luɣ shɛli polo ka ti lahi kana n-ti sabi sabiri shɛli dabam ka di bɔri shɛhira shɛli a ni di ti la yaha. Tɔ! A yɛn chaŋmi ti zaŋ lala shɛhira maa na n-ti lahi zaŋ sɔŋ nimaani. ka di gba lee shɛhira n-diri lala sabbu buyi shɛŋa n sabi maa, tuuli sabiri shɛli n di sabiri n-ti pahi ninsabiri shɛli din pahi la ka lala shɛhira zaɣ'yiŋ maa ka di diri lala dibaayi maa zaaha shɛhira. Kamani a kpɛri puuni a a nyɛla di zaaha daliri bee di zaaha shɛhira ni nyɛ shɛŋa. Tɔ! Shee ti lahi niŋ mali niŋ. Ti yi niŋ mali niŋ maa ti kpuɣimi kadama eh kpe ka ti bɔri ni Kpɛŋŋɔ ka ti kana ti sabi ka di gba lahi boli shɛhira shɛli ti shɛhira shɛŋa ti ni pun ti maa puuni. Ti ni yɛn niŋ shɛm nyɛla, ti yɛn kamina nti lahi di zuɣusaa ŋɔna ti ni nyɛ site kamani ti ni pun ku doli so shɛli maa, so yiŋga n-nyɛli amaa a lee kpɛri di puuni ka di soya maa ti n waliwali ni taba. Di zuɣu ti yi lahi kpɛ site maa puuni. ti nyɛ bin ti pun niŋ automatic ka niŋ manual pumpɔɣu ti yi pay n reuse mi ti yɛn lahi mi zaŋ shɛhira shɛli ku bukaata yaha to nimaani ka ti yɛn kpɛ to ti kpɛ di puuni ti nyɛ bin yihi shɛhira shɛŋa tin pun ti zaaha bi yɛn yihi li na ka bɔhiri ti ni bi nyɛ nyɛ shɛhira bɔ ka ti yi pa bɔri ŋɔ ni ti zaŋ niŋ ti kundi vihira maa. Ti kpuɣi ma, eh, tuuli shɛhiri ŋɔ maa, din ka ti lahi bɔri ni ti zaŋ ku bukaata kpiɔŋ ŋɔ. To a kpiɔŋ kam na ti n to tuuli shɛhira maa zuɣu, ka di chaŋ ti kpɛri puuni. To, ti mi yuli kadama, eh, tuuli shɛhira maa ti ni lahi labi zaŋ li tum tuma maa, di bi kali ni buta, di lahi, di na kuli nyɛla di tuuli shɛhira. Di wahi kadama shɛhira shɛli din kuli n diri tuuli tindi sabisabiri shɛli ŋɔ maa. Din lahi diri ti n sabi shɛli pumpɔŋɔ maa mi gba, tɔ ka ti lahi zaŋ n zaŋ wuhi salo taɣiri shɛli ti ni taɣi maa. Di saha ti ni lahi niŋ binshɛɣu maa nyɛla ti aadi la reference ka ti aadi maa. Dɔdɔ lahibali jia maa puuni ti ni ko yɛn sabi shɛli niŋ di puuni m-bala. To, pumpɔŋɔ ti niŋ automatic, ti nyɛ ti niŋ automatic referencing shɛm, ka nyɛ ti niŋ eh, manual shɛm, ka lahi nyɛ ti ni lahi labi n zaŋ shɛhira ku bukaata shɛm di saha di use m bala maa. Ka ti mali dihi tabili ni bɔhindi shɛli ti ni bɔhim maa ti nyɛla din yɛn ku bukaata n zaŋ n ti ti Kpaŋmaŋ man ka a doli Kpaŋa man ka a doli Dagbanli Wikipedia saha bakɔi kam zaaha n-diri anfaani shɛŋa ti ni ku zaŋdi m mali tiri a ŋɔ maa. Di tɛha ti ni puhi ka paɣi a pam ni a ni tooi ku nya saha shɛli n-ʒini ti bɔhimbu maa tuuli hal di ni saha ŋɔ maa di ti ni puhi ka paɣi a pam. N yuli m-boli ni Alhassan Abdulwadud amaa ya Wikipedia zuɣu bɛ boni ma la a chiri bɛ tamsimli.